Hama dzangu nyaya yangu yakamira yakadai. Last week but one varungu vangu vakati aiwa tiri kumboenda kunze kwenyika for a month though wakabva zvako kumusha muna December wadii wambodzokera hako kumusha umbonoona mwana wako since uchiti une mwana wechidiki ariko kumusha ndikati aiwa ka zvakanaka kasi hameno chakapinda mukati mepfungwa dzangu ndikati handisi kuda kuzivisa anyone ari kumusha kuti ndiri kuuya sezvinei ndakabuda Ndakananga kumakombi ndakagadzirira zvinhu zvangu ndakapinda mubhazi. Wanga uri musi wechitatu. Ndakafamba sezvineiwo takakirosa zvakanakanaka pabhodha. Ndakasvika pachivi kunova ndiko kumusha kwedu around 3 am. Kwanga kusina kana transport inonditora kuti ndikwanise kuenda kumusha. Kasi ndakaita lake ndikaona imwe motikari iyo yandakakwanisa kuti kuhaya. kuti inondisiya kumusha ofuchi kubva pachib office kusvika kumusha kwedu kwadavira its about 45 minutes so ndakasvika kumusha mota iyi ndakazoiona kuma4 ndakasvika kumusha kuma half past 4 to, to five there ndichisvika kumba paya no one was expecting kuti ndiri kuuya so ndakasvika ndakatonoka ndiine mufaro kasi hameno kamwe kahana kakangorowa mukati moyo moyo wangu ndakasvika ndikanoka pamba pemuroora wangu pamba pemuroora wangu nehadzvadzi yangu Ah, vakavhunduka sei vachindiona? Vakavhunduka vachindiona tete mauya ndikati e. Vana vose vakamuka vachindimhanyira. Munongoziva kana munhu abva kujoni kumhanyirwa kwaanoitwa. Kasi chakandishamisa Takudzwa mwanakomana wangu handina kumuona. Ndikati ko Takudzwa, Takudzwa. Muroora wangu ndipo paakachinja kufesi. Ha, ndikati chii? Dzanga dzava kuma to 5. munogoziva zvinoita vana vadiki zvikanzi ndakamwana kayadzvadzi yangu takudzwa akasiya mbudzi ana dzichibuda nezuro saka mai vangu vakati mangwana makuseni umukire kunotsvaga mbudzi idzodzo nokuti dzikadliwa nemakudo unofa ndiri kukuuraya saka takudzwa anenge amukira kunotsvaga mbudzi dziya ini ndifunge kuti du kunotsvaga mbudzi kuma half past four nechando changa chiriko hama dzangu musi wacho kwaitonhora musi wa 21 july musi wemande kwaitonhora hama dzangu ndifunge kuti mwana wangu aenda kunotsvaga kwanzi mbudzi nekuti akavhurira ikabuda nechimbudzana hama dzangu ndakagwadziwa mwoyo ndakabatikana takagara half past five half past six half past seven half past eight half past nine mwana kana kudzoka akazosvika kuma eleven mwana paakadzoka hama dzangu ndakachema ndakamutarisa kudai akasina kana jusi akaita kuparika nechando apa mudzi yacho yaishewa mwana airatidza fiye kumeso kwake fiye imwe yekuti airatidza imwe fiye yekuti abhisi yacho yaitwa ndakafunga hama dzangu nemasigrosara ndakati akatenga ndakati akaita kuhodhera munhu wose hembe dzandakaita kutengera vana vavo vose ivo vavo vanga vakatogara zvavo vachitodla umba vakapfeka zvinodziya mwana wangu achinzi ari musango ari kutsvaga mbudzi ndoda kokuyeuchidza iwe hama dzangu uri kunze kwenyika especially kusouth africa nehama dzako dzakuchengetesa vana big very careful kana uchienda kumusha usataura kuti ndiri kuuya chingoerekana wasvika i was shocked i got the shock of my life ndakatora mwana wangu chero mwedzi wacho handina kana zombomugara ndakatora mwana wangu ndikatengeza ndonoona nhamo naye kusouth africa ikoko kana ndichinofa ndonofa naye ndiri pandiri ndakarwadziwa kuti nechando chino mwana wangu omutsirwa kunzi kwanzi kuenda kumbudzi Hama dzangu don't trust anybody.